Merheba Eva li Nêjaya Temaşevan Hêjam îro dixwazin li ser rewşa li Lubnanê hinek biaxivin û dizanin ku van demê dawî Îsraîlê li dijî Hîzbulahê, Hizbulaha Lubnanê, dest bi êrîşên nû kirin û ev êrîş êrîş berê jî hebûn bêguman di navbera her du aliyê de şer hebûn Hîzbulah êrîşî Îsraîlê dike, Îsraîl êrîşî Hîzbulahê dike lê Metodên nû derketin holê û Îsraîl bi riya hinek teknîkê, bi riya teknolojiyê wer xuya yê ku derbeyeke mezin li Hîzbulahê xistî û li gorî hin çavdêrên ku li herêmê vê rewşê dişopînin dibêjin ku Îsraîl xwe amade dike başûrê Lubnanê herêma Bekayê ev deverên ku Hîzbulah lê bi qewet e dagir bike. Niha di navbera her du aliyan de şer dewam e, êrîş berdewam in û tê gotin ku Doh yanê roja bîst û sisiyê Îlonê di encama êrîşê Îsraîlê ê li ser Hizbulahê li Lubnanê zêdetirî pê sed kesî jiyana xwe ji dest dan. Bêguman di nava vanan de sivîl jî hene, endamên Hizbulahê jî hene. Rewş çi ye li herêmê? Ber bi ku ve diçe û Îsraîl û Hizbulah Çima ewqas hatin dijberê hevdu? Hîzbullah çi dixwaze, Îsraîl çi dixwaze? Em ê îro vê mijarê bi hevalê me ya rojnamevan Nawaf Xelîl re nîqaş bikin. Heval Nawaf, niha beriye ku em perspektîfa van her du aliya nîşan bidin, yanî kî çi dixwaze, pozîsyona kîjanî çi ye? Rewşa dawî dixwaze ji me re hinekî behs bike van çend rojê dawî û niha rewşa dawî li wê derê çi ye li Lubnanê û piştre jî em hinekî behsa Hîzbullahê û behsa

Ew teknîka jê de baycar ya bêcar destê endamê Hizbullah de bi hezara di heman kêlîkê de Îsraîl karîbû bi taybetî di riya şerîketin bişêne ji wana re û destê wan biteqin. Ev haya jî gelekî yanî gelekî derbekî gelek mezin bû. Ne tenê ji aliyê kesê ki destê wan çûn, çavê wan çûn Deverê endamê Hizbullah û dost û heval û alîgirê wê de jî ew jî hat hatin naskirin. Hîn Erê, bi serê lê naş endam endamê wan e rêzê wer xuya ye ku ev cîhaza ku taqiya yanî Îsraîlê de taqandin e, e, di destê yanî qadroyê wan ê esasî de hebû. Yanî li her kesî belav nekin wer xuya ye.

Dibêjin dibê kesekî telîfon jê re vekirî gotî her filan qatê û piştî wê nas kirin ge Îsraîl ew telîfonê erdê jî yanî giyayê wê jî. Piştî wê ev cîhaz di destê wan de bela ke çend çend hezar bela kirin. Ew jî di heman kêlekê de hatin teqandin. Roja çarşemê îcar. Belê ev mesela telefon a beriya ev cîhazê berî kê. Ew cîhazê. Belê belê belê.
Ev mesela ev cihazê hanê e, tiştek em bêjin e, wek nimune wilo çûçik e Here e, here. tu tiştekî naşîne. E, Tenê nivîsek ji ser tê wextê nivîs e, e, nameyek hatiye di heman kelîkê de di heman saniyê de. Name hatiye deng tê tê here tê veke tê rajê de wextê raştinê de e, ê bi destê wa jê bûne ê çavê wa çûne. Lê berî wêna telîfonê Hizbullah ê erdê Ê mala ew telîfon neyê dewletê ne, telîfonê Hizbullah bi xwe ne. Dibêjin Fuat Şukur di riya ketina wa xeta de dibê ew hatî kuştin. Îca telîfonê erdê hene û pê cers hene ev ê wek bi got cihazê wili biçû çikê nameyek ji mirov tê mirov dixwîne û bêtêl hene, lasirkî hene. Roja sêşemê Ew cihazê Bîcers wextê hatin teqandin gelekî dengvedanik kir û û piştî wê bi rojekê wextê ca qurbaniyê xwe merasîm jor çêt kirin ca bêtêl jî hatin teqan têlsiz jî teqiyan Nasrallah bi xwe got yanî got derbek gelek mezin e û derbek gelek rêş yanî tedî li xwe min kur jî hatin. Hîn ev bi dawî nebûye êdî di vê rewşa hanê de Brahîm Eqîl û Birêm Eqîb fermandarê giştî ê berpirsyara hêzê kî navê Hêza Ridwan e, got ew berpirsyar e û ji heştê û si siyadê Emerîkî jî milyona danîn ji bo kuştina wî ji ber ev mirov yek ji kesê ki bû sedemê êrîşa ki ser marênzê Emerîkî bû û zêdî du sed û çil pêncî kes hatin kuştin. Bala xwe bi dê bê. Yanî ji piştî Hasan Nasrullah yek ji zilamê herî girîng ê Hîzbulahê bû. Sedî sed.

Teqiyan, Çarşemê Bêtêl Têsiz Teqiyan piştî wê ne ca ev civîn civînekî taybet fermandarî lê fermandarî civiya bû ew jî êrîş li ser hat kirin û ana ca doh dest bi êrîşa berfireh bû. Êrîşa berfireh Îsraîl bêje zêdî çar sed deverî me hedef girtî ew deverê Xwedê giravî kek û cebilxane tê de hatine bicîkirin. Heta vê kêlîkê ana jî Serokê Îranê berî niha wek nûçeyekê hebû bi Hizbullah bi tenê nikare li ber xwe bide. Lê wextê Nasrallah derket piştî wê derbê got derba bi êş, derba bê cerz û fermandarê wa ki tê çûn got, Em şer nasekinînin heta şer li Xezzayê neyê rawestandin. Yani Evet. ew berî berî tiştek dibe. Piştî wê piştî wê derketina Nasrallah wextê Nasrallah ji di axivî firokê cengê yê Îsraîlî ew e, ezmanê Libnanê e, deng tedîyo bî ew e, deng e, dengê firoka Evet. ew kirin.
E, piştî wê got ku min şer nasekinî. Piştî va qeder baş bû ku min şer nasekinî ca ana berfirehî êrîşê mezin dibe û kelîkê dawî jî ana li e, dengê alarmê li bîst bajarokê Bakurê Îsraîl û li bajarê Celîl yanî alarm tevdê ketiye û tedî hîn şer dewam dike. Ji xwe Netanyahu bang kir ku xelkê vê herêmê biterkînin, herêmê biterkînin, deverên nêzî mewziyên Hîzbulahê biterkînin û ev dîmena derketin ku bi sedhezaran kes jî ev herêm terikandin, yanî ji başûr ber bi bakur ve diçin.
Nasrallah got ku ez ne tenya hor dibêjim, piştî vaqa derbê mezin û bi ê jî ku din nikare wa xelkê ku li wê deverê ku çûne reviyanê ser sînorê Libnan û Îsraîl ku din nikare wan vegerîne. Ew jî dibêjin dibê ev qonaxekî neh dest pê dibe û ne tenya dibê me neh dest pê kir. Ev neh dest pê kirin jî piştî ku Hemas qels bûye û gelek dever ketine dê, êdî hêzê wan karibê Lubnanê jî bêhtir şer bike. Min jî ew bipirsiya ke hinek kes dibêjin ji ber ku Îsraîl li Xazzayê li dijî Hamasê êdî hinekî bi ser kevt hat astekê ji ber vê jî berê xwe da Lubnanê û Hîzbulahê. Hinek jî dibêjin na yanê wê dir jî şer berdewam e lê ji bo ku Hamasê têxe bin kontrolê qels bike berê xwe da Hîzbulahê jî. Yanê ev êrîşa li dijî Hîzbulahê li Lubnanê li ser li ser qada li Lubnanê têkiliya xwe ya ji aliyê leşkerî ve çiqas bi rewşa niha a li Xezê heye? Anha wek ew jî nûçeyê lezgîn li ser ekranê cem li der dikeve, Fermandarê Giştî yê Hêzê Îsraîl dibêjin em êrîşê xwe xurttir bikin û bileztir bikin, em êrîşê xwe bilez bikin li hemberî Li dijî Hîzbulahê.
Belê. Ev şer ji bo temaşevan zanibin heftê meha daha par heftê meha daha di hezar û bîst û sê dest pê kir. Yanî em dikin salik çê bibe.
Hizbullah heştê mehê wekî piştgirtî û yekbûna qada ew jê bêjin yekbûna qada wehdet sehat dest pê kirin. Dest pê kirin lê di astekê de ew ew ew wek tiştê li hevkirî xera nekin lê giya derecakê piştî Qelskirina Hamas heta radeyekê mezin, êdî Îsraîl bê jî em vê ne qebûl nakin. Wekî nimûne nivîskarê wa, kesê wa yê nirxandinê dikin, divê tiştekî me bi Libnan re tune, Îsraîlê dibê Hizbullah êrîşî me dike.
Bêguman Îran naxwaze Hamas tenê bihêle, Îran naxwaz Hemas tenê bêle, ji alîkî li Hûsî alîgirê wa êrîş dikin, ji alîkî de Hizbullah êrîş dike, lê Îsraîl jî vê meselê fêm kiriye û nas kiriye. Dibê em nekarin bin gefê dimînin. Netanyahu jî yekî radîkal e, ji bo tedî mesele zelal be. Netanyahu şastiyê stratejî kirin û hikûmetekî pir radîkal û beşekî di hikûmeta Netanyahu de wekî Smotrîtiş û wekî bingefêr tu cudaye wa ji Yehya Sinwar ê ditine. Dibê gerek em Filistîniya qir bikin, em berrewa din em wan nehêlin. Û Yani ê- war xuya ye konseptekî e, wiha ye İsrail dixwaze destê İranê ê li herêmê bişkêne. Yani qut bike li Lubnanê Hizbullah, li Filistînê Hamas, li li Yemenê Husî, li li Iraqê e, him beşa Heşdî Şabî. War xuya ye ku ev ê yani ji bo ku İran tam were ew kirin bê bandor kirin Ev şer ew ê dirêj bikin. Îca tiştekî ev rast e. Îsraîl jî kêrîkekî gelek guncav bîne. Tedî Amerîka naxwaz şer berfireb bi. Yanî divê di Îran û Amerîka wek hev bifikirin. Ne Îran dixwaze zêde şer fireb bi bi şerekî heremî û ne Amerîka dixwaze. Lê ji Îsraîl rû Netanyahu re ê gelek zebt û çewsandina hundirî jî li ser heye û ji ber şaştiyên gelek stratejî jî kirin û gelek xelkê Îsraîl dibêjin divê Netanyahu hişt Geh Hamas filo mezin bibe ji ber bawer nedike wê Hamas tiştekî di bike. Ana ji xwe ji niha heta pêncê mijdarê hilbijartinê Amerîkan e. Di vê navberê de gelek alî hewl didin ji vê jî bikin firsetik. Ana Îsraîl jî vê firset ji xwe dibîne li Hizbullaxe, li Hûsiyaxe, li grûbên çekdar ê ê Îranê li li hemberî Iraqê bixe. Ji ber daliyê qanûna navnetewî de jî Ev ev ev ev êrîşê Îsraîl dikin û êrîş yani Îsraîl ser di sed dewletê di neteweyek bûyî de yî. Îsraîl dewletek naşt bi ti dewleta. Îsraîl wekî em bêjin wek kesê delalî dewletekî rewşayê taybetî yani Rojava piştgirtîkî bê hem papêr dike Amerîka wilo û bêguman hêza wayî leşkerî jî gelek mezin e. Ana Îsraîlî li gor dijopînim çapemeniya wa, nivîskarê wa, Piştî wan ez dikarim bi gotinekê bêjim. Kêlîkekî guncav hatiyê ji bo Nitinya û ji bo hikûmeta Îsraîl ge em karibin Hizbullah û Hemas û Cîhad û Hûsiya û kesên li Iraqê em qels û lawaz bikin û piştî wê qonax gi duwê dest pê bike ji ber mîrê Prinsê Siûdî dibêje dibê ge dewletik Filistînî ava nebe û çareserî tune be. Siûdî Îmaratî dibêjin divê ki çareserî tune be, em ne amade ne dîsa bên Xezayê ava bikin û û deverê de ava bikin piştî dîsa şer bibe û her tiştê keve. Îca ew Bel- jî bînin em ev vaqas bikin, peymanê- lawaz bikin û herin ser masa danistan derê. Belê ev peymanên ku ji wan re tên peymanê e, Îbrahîmî hatin segrandin niha. Heval nav niha e, dixwazim pirsek wiha ji te bikim. Hîzbullah ji bo Îra ji bo Îsraîlê çima ewqas tehlike ye? Yanî Îsraîl çima Hîzbullahê ji bo xwe wek gef, wek tehdît dibîne? Û rola Hîzbullahê, fonksiyona ya Hîzbullahê li herêmê çi ye? Çiqa çima ji bo Îsraîlê gef e û ji bo Îranê jî çima pêdiviyek e?
Ev Hizbullah di hezar û neh sed û heştê du da çêbûye û di hezar û neh sed û heştê û pêncî de hatiye elankirin û ev Nasrallah ji bo ez gelek kurd bêjim ev Nasrallah jî sîh û du sal emîndarê giştî Hizbullah e. Cara yekê Beriya Hizbul beriya Nasrallah ji xwe yek kesek din bû yanî ev Abbas Musewî bû. Erê piştî wî Hasan Nasrallah wê dê her ew e wekî din kes nebî. Tufeylî bû dev jî partiyê birda ana li dijî wayî. Dura qas Rûsyayî bû heştê not û dua de hat kuştin û ji Nasrallah ji not û dua heta niha ew emîndarê giştî yê Hizbullahê ye. Çima Îsraîl vê xeter dibîne? Destpêkê tevî ji bo kesekî ew neke. Bêguman em mafê gelê Filistîn re ne dewletekî serbixwe di li gorî biryarê Neteweyê Yekbûyî û li gorî welatê Ereba û mafekî rewa ye û ew tevî ew nuqte mero ew bike. Lê çima Yani herêj ka Musa din ve. Çawa mafê hemû gela li herêmê heyî, mafê xelkê Filîstînê jî, xelkê cihûyî jî heyî ku li herêmê wek hev, azad, bi hev re bijînin. Belê. Çima gef e?
Yek, Îran bêjî gerek Îsraîl tune bibî. Îran bi şêweyekî vekirî, zelal dibê gerek Îsraîl ev dewlet nemîne. Û Hizbullah dibêje dibê malê me. û perê me û çekê me gihîştî Îranê me û Nasrallah dibêje ez wergera gotinayî dibêjim dibê ez serbilind bim ge ez şervanek im di artêşa Welîyil Feqîh de, Welîyil Feqîh yanî Xameneî ye vekirî dibêje xwarina me ve xwarina me cilê me perê me fonê me her tiştê me dibêje ji dewleta Îranê ye û ew jî Dibê ez leşkerek im di artêşa Welîyil Feqîh de. Ê Welîyil Feqîh be jî gerekî dewleta Îsraîl nemîne. Û hingî Hizbullah jî xwe mezin kir. Nasrallah dibê sed hezar fûze, mûşekê me hene. Sed hezar fûzeyê me hene. Û fûzeyên gelekî zîrek in û em karin bi hezara tevr berdin Îsraîl. Ev partî Efqa sal yanî cudaya wê çi bû? Cudaya wê ne hinek ew ew eqîda wa baweriya em karin şer bikin bi rastî perwerde kirin û şer kirin û di hezara de Îsraîl neçar bû ji başûrê Libnanê derkeve. Yanî ne di bi hezara kes de hatin kuştin. Di hezar û şeş şeş û bîst û şeş Beyrûtê Erê
piştî heştê dal tedî ketin bes piştî wêna piştî Hezbollah çêbû di nava Evet. şerê navxweyî de. Piştî wêna şerê şer İsraîl tedî başûrê Libnanê de vir kiribû, tenê başûr mabû. Di wî Evet. başûrî de yani Hezbollah şerê wa kir rojekê Eyhûd Barak Serokwezîrê İsraîl rojekê bê bê elan Derketin Libnanî ge Îsraîlî li başûrê Libnan nimane. Ji xwe tedî Libnan giş deh hezar kîlometr yanî ew bê çar goşê ye. Ne ne ne ne welatekî mezin e. Başûrê Libnanê cîkî biçûk bûye dagirkirî. Me bes vê çima metirsîye. Ji ber ew dîtina Îranê qebûl dikin û ew heta vê kêlîkê nabêjin dewleta Îsraîlê. Dibê Bakurê Filistîn, dibê Başûrê Filistîn wextê navê bêjin ne wek dewlet lê dinarin. Yanî Hizbullah Îsraîl dibîne dewletekî gerek nemîne û Hizbullah û Îsraîl jî zane pir fûzeyê wana pir çek û cebilxaneyekê a ji dewletekê mestir di destê Hizbullah de yê û dibînin nu ev kesê anê karin şerekî zêde dûdirêj bikin. Ana kêlîka guncav Netanyahu dibîne ku ji bo nakokiyê navxweyî û gelek şaştiyê stratejîk di hem dir dikirine. Jixwe Netanyahu yek ji kesê yanî her kes yanî gelek kes bêjin ku ne her kes be yek ji kesê ku dewleta Îsraîl pir qels û lawaz kir û dostê wê ji dinyayê dikêm kirin lê dîsa parastina dewleta Îsraîl Rojava û Amerîka erkekî stratejî dibîne. Gi îcar Hizbullah dixwaze hênkî çarakê jêr bîne. Dibê ku şer li Xezzayê bisekine. Em ê şer bisekinîn lê dîsa nayê wateya ge em dewleta Îsraîl qebûl dikin. Ji ber Îran qebûl nake ew jî qebûl nakin. Ê hêzeke ser sunêrê wê yî Hizbullah li ser sunêrê bakurê bakurê Îsraîlê û dibêjit bê em çek û cebilxanê ji ber hazir dikin û febrîkê me hene em sîlah hazir dikin û fuzeyê me hene gelek in û em karin li Heyfa xin û em karin li Tel Abîb xin û em karin va tişta bikin Bêguman ew jî bêjin ji dinyayê dê kerem bikin. Ev cemaatê Li taybet van çend rojê dawî derket wele ku Hîzbulan jî yani qasî ku dibin nîne yani ew qas derbê mezin waxistin tiştekî bersivek bi bandor jî nedin.
Hezbollah yani yek sedemê qasbûna wê na bi rastî tedî ji bo yek karibi serkeftî bid vê nirxandina siyasî û ya stratejîk karibe birêkûpêk bike. Hezbollah hingî xwe mezin kir û bawer dikir jî Îranê ji wê tenê nayêle. Îran ji wa bêguman bêhtir zanî siyasetê bikin. Lê xuya Îran jî di vê meseleyê tişaştî kir. Îran jî bawer nedikir ku Îsraîl wê va dest yanî ew qa tiştên îstixbaratî mezin bike wek mesela bêcerz û bêtêla û mesela kuştina fermandarê giştî Hezbollah. Ya herî muhîm ku ku Îsraîlê ev tiştan li Tehranê jî kir yanî. Rast e. Kuştina Reîsî jî bi guman e mirina wî mesela haniye yanê wer xuya ye ku Îsraîl ji aliyê îstixbarî ve hema bijî ketîn navenda wan.
Berê jî Feqrîzade kuştin alimê wanî ê nuklerî ê newewî û wek te got heniyê jî kuştin û ana ev mesela bî cers cîkî di wêne derxistin û govayî di vê dikê di got belkî wî jî bi kar tanî tedî ew jî gumana çêdike bigurîn Wekî di dibê pir dokument wesa yan dokumentê wa ji Tehranê bi xwe derxistine anîne anîne Îsraîlîya. Te dît aliyê îstixbaratî de yanî dîrok wayî tu dirêje yê ya ya Mosadê û tiştê de. Lê ez dîsa dixwazim vê bêjim. Îran naxwe divê naxwaze şerekî navxweyî çêbibe. Lê heman demê de ew kesê alavê destê wê dê. Hûsî êrîşê Îsraîl dikin. Hezbullah êrîşê Îsraîl dike û grûbên Iraqî êrîşê Îsraîl dike û Netanyahu vê dixwaze. Yanî Netanyahu dixwaze şer berfire bibe û karibe dewam bike û karibe xwe ji vê aloziya hundir jî xelas bike. Ê ew jî ketin vê behsê de. Em nikarin Hemas tenê bihêlin. Ê dixwazin şer berfire bibe Sedî sed Netanyahu dixwaze server fireb bi şerekî heremî û Yehya Sinwar dixwaze yanî serokê Hemasê. Ê ana hêdî hêdî xuyayî berg wê dirin lê hinek hewldan hene jî gi rastî gi berfirehtir nebe. Hezbullah bersivê nede wê çîj dost û heval û alîgirê xwe bibêje. Ew qa gefê Nesrullah kirine û gotin ew qa imkanê me hene û Dahya cenûbî navenda Hezbullah Libnanê jê li Dahye. Gotin Dahye beramberî Tel Ebîb Eval da heye carkê xistin û di dua xistin û sisiya xistin de ka ane tê tê çawa bike. Eh way tedî cîna de êrîş dikin, fûzeya davêjin lê hêza Îsraîl hevala min ji gava ev dewletçiyê bûye û bi taybet piştî yanî ev Pêncî salê dawî Rojava, Ewropa û Amerîka dibêje, divê tim hêza Îsraîl ji a hemû dewletê Ereba di ser hevdî xurttir be. Ê tê çawa hizbek ku tê li başûrê Libnan be û tê li deverekî oqa çûçik be dikaribe bi çekê xwe tê zorî bibe. Nuqta herî sereke, xala herî şaş di bawerîya me de û kesê ki dişopînin, Hizbullah wextê ki şerê Çekdarî wek grûbên biçûçik dev jê berda û bû hêzekî wek a dewletê, êdî wek bê dewleta Îsraîl ana bêhtir rehet bûyî, bêhtir karî wê têk bibe. Îro nûçeyek xwend di wir de dibêje Hîzbulahê ji bo ku mewziyê xwe li hemberî Îsraîlê mezin bike, bi qada saxlem bike, hin şervanên xwe yê ji Sûriyê vekişandî birî başûrê Lubnanê. Wan xuyayê ku ev mijar ew ê bandorek mezin li ser hêza Hîzbulahê ya li Sûriyê jî bike. Tedî şer li Sûriyê zêde nemayê û ana jî Erdogan hema. Herî şer nemayê lê mewziyê wan henin yanî cihê ku Hîzbulah û Îran tê bi hev re ew diparêzin hema. Ev kêfa rejîma ev kêfa rejîmê gelkî tîni bi rastî.

Bêguman.
Beşara Esed serxweşiyê nekir ji bo heniyê jî zane. Yanî Beşara Esed ji gava şer dest pê bûyê, meş û mîtinga ku çalakiyek ji Sûrî piştgirtiya Filistînê çênebûyê. Na, nahêlin çêbibe. Dibe em, yanî bêg bêjin, em nakevin vê vê şerê hande. Ji ber zanin qels e. Îsraîl kar gelek derbalêxe û wek Û ji ku ku em kêfa wan ji hema şere ne, yanî pirsgirêk hene navbera wan de. Pirsgirêk Pirsgirêk hene.
hene ji gêrî wê jî Di alîna de hinek hinek zilamê veşara ser cîhan e, tê digihên ge ge ge bahanakê tê xin destê Îsraîl de wê gelekî wa qels û lawaz bike. Ji xwe berê Îsraîl pir liwa dixe. Berê çend roja hat li aliyê Hemayê daketin ciyekî cê fûzeya hêzê Îsraîl daketin erdê zanê. Rejîm dixwaze Rûsyayê Sûrîd qels bibe û dixwaze Îran jî qels bibe û dixwaze Hizbullah jî qels bibe lê ne ginemînin. Bimînin

Lê Îranê ne amade yî misteran rewşa xwe li Iraqê xirabtir bike û rewşa xwe ya dewleta a dewleta xwe re bike. Wek nimûne bizîşkiyan li li New Yorkê yî dibên karin dan û standê ji bo çekê navokî bikin, çekê nuklerî bikin. Yanî wê çawa bê meşandin bigê kwîdekê ser sergermê li Îsraîl û Netanyahu û hêzê leşkerî gana xwe bi rastî di ewekê de ne gelekî bi moral û bi coş in li me derbê mezin û axistin e. Wê dewam bikin lê ez bawer dikim Hizbullah wek carakê bigere gihinekî paş divegere. Lê ez vê jî bawer dikim hewldana Hizbullah gi paş dî jî vegere û bê va me der biwa xistin wê kêr neyê ji ber Îsraîl wê ji dû wa venegere. Ji bo lo jî ez bêjim wê alozî zêde bibe. Belê baş e gelek spas heval nav heval nêje temaşevan nêje vê awayê em hatin dawiya vê bernameyê lê êwar xwe ya yekem ê di rojê pêş de vê meselê hê da berfirehtir biaxivin û êwar xwe ya yeke weke heval nav jî got Ev alozê wê her biçe zêdetir vê mezintir vê û ev bandorê ne tenê li Libnanê û Îsraîlê û Filîstînê û Hîzbulahê dike. Ev ew ê bandorê li ser tevahiya herêmê bike. Di rojê pêş de em ê daha berfirehtir, daha zelaltir encamên van tişta bibînin. Vêga me bi xatirê we dem baş.